lill-ġirien biex jiġu u jisimgħu sfortuna personali. Però barra minn hekk hija wkoll lingwaġġ allegoriku mill-bidu sal-aħħar. Meta l-poeta jistqarr li waqa' f'bir għammiq jew inkella li waqgħetlu daru, dawn huma avvenimenti li m'għandhomx jittieħdu bħala ġrajjiet realistiċi imma għandhom jinftehmu fuq livell allegoriku bħala espressjonijiet li qed jikxfu gwaj fil-żwieġ tiegħu. Għandha wkoll aspett akustiku, pereżempju għandha ħjiel qawwi ħafna ta' rima imbewsa. Però wkoll apparti dal-karattru akustiku, hija interessanti fil-mod kif timmodula t-ton, tip ta' bgħajta ta' lament, imma fl-aħħar tispiċċa bgħajta determinata li d-dar għandha terġa' tinbena. Fi kliem ieħor, li l-bniedem wara l-waqgħa tiegħu, wara l-kollass tiegħu għandu jerġa' jqum, jitfarfar, u jibqa' jimxi.
Id-daħla tal-kantilena fejn Brandanu Caxaru qal Ħej il-pinna lil Caxaru nitolbok ja nisel magħruf ħalli jixtiquk in-ninfi ħadet ħsiebek il-muża tiegħek, kif tfissirha? Eh, jiena iktar milli l-kliem għax il-kliem jinftiehem waħdu, infisser il-sinifikat importanti tiegħu. Brandanu qed jitkellem kważi, kważi seklu wara qaribu, Pietru, u qed jistqarr li dan huwa oratur, huwa filosfu, huwa poeta. Meta hu jgħid dwaru kien jingħad, qed jimplika li dak li kien jingħad ingħad iktar minn darba. U jekk it-talba hija ħejju l-pinna lil Caxaro, allura dan kien magħruf għall-kitba tiegħu. għall-pinna tiegħu. Żid ma' dan il-fatt li Pietru kien bniedem ġej mill-klassi l-kolta, jiġifieri kien imħallef, kien wieħed mill-membri tal-ġemgħa tal-Imdina, żid ukoll il-fatt li l-familja nnifisha Caxaro kellha l-ogħla nies fis-soċjetà Maltija ta' dak iż-żmien, jiġifieri Caxaro, Kaxaru jew Kaxario kienu nies li kienu kaptani fil-bastimenti, kienu mħallfin, kienu parti mill-gvern ta' dak iż-żmien, Dak kollu jindika bniedem magħruf sew mis-soċjetà ta' dak iż-żmien. Fatt illi jkompli jżid l-importanza tal-kantilena għax jekk it-traċedja ta' dal-bniedem kienet daqshekk pubblika minħabba l-karigi li żammu, allura l-allegorija li għamel fil-poeżija tiegħu bilfors li nftehmet mal-ewwel, nftehmet bħala referenza għall-falliment tiegħu fiż-żwieġ. Però nixtieq inżid ma' dan ukoll il-fatt illi hu bil-poeżija umiljazzjoni pubblika bidilha f'suċċess estetiku u patta xi ftit bil-ħila poetika tiegħu għall-umiljazzjoni li jiena nissuspetta li sofra f'dak iż-żmien. Taqbel ma' min jikteb li l-Kantilena tixbah poeżiji oħra tal-istess żmien miktubin fl-Ewropa? Jien naħseb illi l-fatt illi hija miktuba b'mod daqshekk mirqum juriha bħala prodott ta' bniedem kolt, u bniedem ma jistax ikun kolt jekk ma jkunx jaf il-drawwiet u l-użanzi letterarji ta' żmienu. Fil-fatt, fil-Kantilena, it-teknika li, fl-opinjoni tiegħi, l-iktar li tispikka hija l-allegorija. Hemm ukoll intertestwalità mal-Bibbja, għax hemm referenza għall-parabbola li tissemma f'Mattew seba' dwar id-dar li tiġġarraf jekk tibniha fuq ir-ramel flok fuq il-blat. Però li hu interessanti huwa l-mod kif, Waqt li Caxaro qed juża s-sorsi ta' żmienu u qed jużhom b'mod estetikament profond, qiegħed jimmodifikhom ukoll. Per eżempju, il-Bibbja, l-intertestwalità mal-Bibbja, juża b'tali mod li jippersonalizza l-parabbola. Naħseb ukoll li anke x-xebħ li sar bejn il-kantilena u l-żaġal, per eżempju, jindika li forsi kien hemm dal-konnessjonijiet mal-kultura anki l-wirt anki tal-kultura Għarbija ta' dak iż-żmien. Però insibu kotba li jitkellmu fl-istess paġni fuq is-saġal u l-kantilena tal-medjevali, tal-Ewropa medjevali. Jiġifieri iva, naħseb illi kemm jekk hi l-Bibbja, kemm jekk hi l-allegorija, kemm jekk hi ż-żaġal, kemm jekk hi l-ġeneru tal-kantilena nnifsu, dawn kollha jixhdu xebh ma' użanzi letterarji li kienu li kienu rikki ħafna u qed jintużaw b'mod frekwenti dak iż-żmien.